Meng däischter Heemecht. Wien ass de Mäerder vum Franz Pommerei? Meng däischter Heemecht ass en historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Dëse Podcast baséiert op tatsächlechen Evenementer, déi aus Zeitungsartikelen an Originaldokumenter aus dem Enquêtendossier esou wäit wéi méiglech rekonstruéiert goufen. Kuerz nach e Message éiert mer ufänken. Mir wäerten an dësem Podcast ganz explizit iwwer massiv sexualiséiert Gewalt, Mord an Homophobie schwätzen. Dat si Saachen déi verstéiere kënnen an och Angschtzoustänn ausléisen. Lauschtert eis just wann dir iech selwer stabil genuch fillt fir domat eens ze ginn. Wann dat awer Saache sinn wou dir iech net sécher sidd ob dës iech net méi belaaschte kéinte wéi et gutt fir iech ass, da lauschtert de Podcast am beschten net alleng. Huelt iech eng Persoun derbäi, déi iech gutt kennt an där dir vertraut. Mir, dat sinn d'Sabrina Backes. An de Steve Rëmesch.
Aus der Redaktioun vum Lëtzebuerger Wort. An an dësem Podcast weise mir iech, wéi däischter eis Heemecht wierklech ass.
Komm mir kucken emol zeréck.
An der Péitruss gëtt am Juli 1906 d'Läich vun engem jonke Mann fonnt. Et ass déi vum Franz Pommerel. Et ass e Sexualmord. An et gëtt ganz séier eng Rei Verdächteger. Zwee jonk Männer, déi sech mat enger Kutsch a Richtung Belsch duerch d'Bascht maachen. Et ass d'Zeien Emilia Koch, déi seet, si hätt de Franz tëscht dräi an hallwer véier vun hirer Fënster aus um drëtte Stack gesinn. E wier do zesumme mat engem bësse méi grousse Mann ënnerwee gewiescht, mat schwaarzem Paltong a Box, schwaarze Schong an engem wäisse Stréihutt, dee vir agedréckt war. De Franz wier ganz vertraut mat deem anere Mann ëmgaang. Ënner Verdacht geréit beispillsweis e gewësse Joseph Schuster. Dat ass en 42 Joer ale Masseur vun Oldenburg am Norde vun Däitschland. Deen ass reng zoufällegerweis zu Stroossen ënnerwee a gëtt dunn mol direkt als Mordverdächtegen an Handschelle gesat. 1906 hunn zwee Bridder de Monopol gefouert, den Eduard an de Lodewig Müller, de Lodewig, Louis genannt fir dem Franz Pommerel säi Mäerder. An da kënnt op eemol e ganz faarwege Personnage an d'Spill, fir e beim Numm ze nennen, et ass de Wilhelm Scharnweber. En däitsche Kënschtler, dee reegelméisseg mat sengen Déiercher am Café vun der Famill Regenwetter zu Hollerech optrëtt, als Der Rattenfänger von Hameln. An dann kënnt et zu engem weideren extremst brutale Mord an der Stad.
Eng richteg bluddeg Geschicht.
A wie mengt, en hätt schonn alles héieren, wat et esou un däischtere Geschichten aus der Heemecht gëtt, dee gëtt spéitstens elo eppes Besserem beléiert. An domat wëllkomm an eiser fënnefter Episod. Den Untersuchungsriichter Georges Faber geet all nach esou onwahrscheinlecher Spuer no, ma engem vun all deene Verdächtegen de Mord noweise kann hien net. Da geschitt awer eppes, woumat kee gerechent huet. 14 Méint nom Doud vum Franz Pommerel kënnt et an der Stad zu engem weidere richteg bluddege Mord.
De 24 September 1907. An deem Mord stellt an deem Moment sou zimlech alles anescht an de Schiet. D'Affer ass ee gewëssen Jean Düsseldorf. An dëse Mord kënnt mat engem Déjà-vu-Effekt, deen net ze iwwersinn ass. Komm mir kucke mol de Kader.

Gedronk gëtt Mercier Cartor a Gustave Béguin Schampes. Dat war deemools eppes! An e grousse Problem, net nëmmen do, huet deemools och de Gemengerot beschäftegt. D'Serveusen hu fläisseg matgedronk an de Client krut d'Rechnung. Absolut!
Ma de Wiert aus dem Café de Paris ass och e bësse méi eng speziell Perséinlechkeet, gell?
Den Düsseldorf Strang war vun der Musel, vum Besch kleng Maacher, an éiert e Cafetier ginn ass, war e schonns Zaldot, Douanier, Gendaarm a Polizist. An der Stad war en definitiv bekannt ewéi e faarwegen Hond.
Sengen Ex-Kolleege bei der Police huet en anscheinend méi Ierger gemaach ewéi all déi aner Cafetieren zesummen. E souz och enke 5 Méint am Gronn am Bing, wéinst Kuppelei, also als Zuhälter.

Dat schreift d'Bürger a Beamtenzeitung.
Eng aner Anekdot iwwer den Düsseldorfs Jang fënnt sech iwwregens och an den Zeitungen erëm, säi leschte Bréif. Deen huet hien e puer Deeg viru sengem Mord geschriwwen an doran erpresst hien quasi déi Staatsbeamten, déi d'Autorisatioune fir d'Zerwësen ausginn. Si hätten zwee Deeg Zäit, seng Saachen an d'Rei ze bréngen, soss kriten se Hausverbuet. Dee gudde Mann huet seng Clienten ebe kannt. Haut gëtt et d'Haus op der Nummer 15 an der Biedergaass iwwregens nach ëmmer. Do war bis viru kuerzem nach d'Geschäft an de Restaurant Great.
An hei ronderëm d'Biedergaass huet sech deemools och e Metzlergesell rëmgedriwwen. An dat war, wéi een haut soe géing, definitiv och eng Person of Interest. Et ass e gewësse Johann Weiblinger. Deen ass grad aus senger Léier beim Metzler Schiltz an der Neipuertsgaass geflunn. Wéinst, wéi et an der Press heescht, haarsträubenden Unsittlichkeiten.
Dozou komme mer nach. De Weiblinger ass e klengen Typ, knapp 1,60 grouss, mat engem réien, wat och ëmmer dat heescht, ronne roude Gesiicht, Sommersprossen, rout-blonden Hoer an hellbloen Aen. Jo, den Typ, e jonken Däitschen, huet sech et enges Owes am Düsseldorf sengem Café de Paris esou richteg gutt goe gelooss. Mat Wäin, Schampes an Zigarre mécht en do déck Party. An déi hält am Separé um éischte Stack op. Dat ass am Raum mam geblimmte Canapé, dem grousse Spigel an der Matratz um Buedem. Do hält hien eng mam Patron an enger Serveuse. Hien ass vun der jonker Fra ganz begeeschtert. Et ass iwwens och hiren éischten Owend als Serveuse. Dat ass d'Margaretha Becker vun Tréier, 18 Joer al. Wéi et méi spéit ginn ass an d'Serveuse sou lues midd gëtt, freet de Patron en iergendzwanns, wéi et da mam Bezuele wier. Dat ass esou géint eng Auer moies. An elo gëtt et méi delikat. Du stellt den Typ sech hannert den Düsseldorf En hält e mat der lénker Hand d'Aen zou. Mat der rietser pikt en e grousst Metzlechmesser aus a pikt dem Cafetier vun ënnen an den Hals. D'Messer geet bis an de Mond. An dunn zitt en e Messer no vir a schneit dem, wéi just e Metzler dat kann, d'Halsschlagoder duerch. D'Wonn geet bis un den Halswirbel. Den Düsseldorf schleeft sech mat leschter Kraaft bis bäi d'Fënster am éischte Stack.

Dat schreift d'Obermusel-Zeitung. E bëssi iwwerall mengen awer Leit e gesinn ze hunn. Dofir ginn dann och reegelrecht Dreifjuegte mat Gendaarmen an Zaldoten organiséiert. Eng Kéier zu Leideleng, dann zu Hamm a schliisslech och nach zu Mutfert. Och op den Dräi Eechelen, beim Glasbuer a méi spéit och zu Tréier. Mee hätt een net kënnen op déi nei Policehënn zréckgräifen, déi direkt nom Pommerell-Mord ugeschaf goufen?

Notamment eng, datt de Weiblinger, déi aner Säit vu Bieles, vun de Fransouse verhaft gi wier. Dofir stinn dann och direkt masseweis Leit zu Esch an an der Stad op der Gare, fir op d'Zich aus Frankräich ze waarden. Si wëllen de Mäerder gesinn. Ma dee kënnt net. Et war alles Fake News. Datt de Weiblinger net ze paken ass, suergt iergendwanns och an der Press fir Spott. Am De Lëtzebuerger, dat war eng satiresch Zeitung, déi vun 1893 bis 1909 erauskënnt, kann een am Oktober 1907 ënner dem Titel E probat Mëttel beispillsweis dat hei liesen.
An enger Wiertschaft op der Gare sëtzen un engem Dësch verschidden Hären an diskutéieren iwwer de Fall Weiblinger. Um Dierwendësch sëtzt eng Police. No laangen Diskussiounen sinn se endlech all d'accord, dass se net entwëtscht ass, mee dass en sech nach an iergend engem Haus an der Emgéigend ophale muss. Awer wéi e kréien? Sot emol, adresséiert ee vun den Häre sech un d'Polizei, wann eng Volkszählung ass, muss da jidderee sech op den Ziedel androen? Ei, natierlech! Abee, da schreift elo huet dech eng Volkszählung aus an da kuckt der d'Lëschten den aneren Dag genee no, dann hutt der de Mäerder.
Ëm déi selwecht Zäit gëtt dann awer bekannt, datt Weiblinger e falschen Numm war. A Wierklechkeet wier hien en däitschen Deserteur, dee sech mat engem geklautem Militärpass ënnert deem Numm zu Lëtzebuerg verstoppt hätt. De richtegen Typ, de Mäerder aus der Biedergaass, gëtt eréischt am Dezember 1907 an Däitschland gepëtzt. An et weist sech, datt de Waiblénger a Wierklechkeet Aloys Kalita heescht. Originär ass hien aus Oberschlesien, dat läit haut a Polen, net wäit vun der éisträichescher Grenz. Hie war op Lëtzebuerg komm, well en no zwee Joer als Rekrut nëmmi wollt bei der Reichsdeutscher Armee bleiwen. Do hat hie souwisou stänneg Trouble, ënnert anerem well e gär geklaut huet.
E war also fahnenflüchteg. War hien eigentlech éierens do, wou hien zu Lëtzebuerg gesi gi war? Jein, nom Mord hat hie gekuckt fir iwwer d'Grenz a Frankräich ze kommen, mee d'Spuer zu Leideleng war net esou schlecht, well am Mäerz 1908 gëtt am Leidelenger Bësch an enger Stopp e Militärpass mam Numm Weiblinger fonnt. Déi Pabeieren hätten hie jo verroden, wann e kontrolléiert gi wier.
Tëscht de Pabeieren ass och nach eng hallef eidel Fläsch Schampes verstoppt. De Carlita war also och net ganz mat eidelen Hänn op der Flucht.
Éiert en op Leideleng kënnt, hätt hie sech am Stater Park verstoppt. Dat gëtt hie viru Geriicht zou. Zu Fouss geet et da vun do aus weider a Frankräich. A Frankräich, wou hien erëm ënnert sengem eegenen Numm lieft, vergeet em awer iergendwann d'Loscht. Méi wéi e Joer nom Mord geet hien am November 1908 zeréck an seng Heemecht op Neisse a Schlesien. A wéi en do ukënnt, stellt hien sech anscheinend als Deserteur a kënnt virun e Krichsgeriicht. Seng Iwwerleeung ass net schlecht. Wann hien als Deserteur Caleta fir 9 Méint am Prisong sëtzt, da fënnt keen hien als Waiblinger erëm. Déi Rechnung geet awer net op.
Neen, de Lëtzebuerger Untersuchungsriichter Georges Faber dréint nämlech all Steen eenzel ëm fir en ze fannen.

Am Mee 1908 kënnt de Kalitta dann zu Tréier virun d'Krichsgeriicht.
Well Däitschland nämlech keng eege Staatsbierger un aner Länner ausliwwert, gëtt him einfach méiglechst no bäi Lëtzebuerg de Prozess gemaach. D'Lëtzebuerger Autoritéiten denoncéieren dann d'Véien einfach an deem Prozess. An d'Dokteren, déi d'Autopsie gemaach hunn, ginn als Zeie gehéiert. Och d'Margaretha Becker gëtt als Zeien am Prozess mam Kelita confrontéiert, awer réischt nodeem si e Leumuntszeugnis virleet, en offiziellt Dokument, dat beleet, datt si vertrauenswürdeg ass. Am Prozess am Mee 1908 stellt sech dunn awer d'Fro nom Mäerder senger geeschteger Verfassung.
Ënnert anerem well hie mat 12 Joer eng Kugel an de Kapp kritt hat an zënter deem och ëmmer erëm massiv Kappwéi huet. An déi Kugel kéint jo och en Afloss op säin Denken an Handelen hunn. De Prozess gëtt doropshin ausgesat an hie kënnt fir weider Ënnersichungen op Merzig an e Sanatorium. Do kommen se dunn awer zur Conclusioun, datt hie voll stroffäeg ass.
Am November ass et dann esouwäit an de Prozess fänkt nach eemol vu vir un. De Parquet vun Tréier freet um Enn 15 Joer wéinst dem Doudschlag um Düsseldorfs Jang. Eng Prämeditatioun gëtt also net zréckbehal. Um Enn ginn et 12 Joer Prisong fir en Doudschlag am Affekt mat exzessivem Alkoholkonsum als Motiv. Do steet awer nach ëmmer en Elefant am Raum.
Jo, an et ass d'Fro vun alle Froen an deem Kontext. Ass de Kalita, alias Waiblinger, och dem Frantz Pommerel säi Mäerder?
Erënnere mer eis, Virum Mord um Düsseldorf war hie beim Metzler Schiltz, wou hie seng Léier gemaach huet, virun d'Dier gesat ginn. An dat nodeem hien sengem Matbewunner, dem Buchbënner Lechner, säin Hond schwéier mësshandelt an dout gemaach hat. Hei ass erëm esou e Punkt, wien dat net verdréit, hält sech elo am beschten 30 Sekonnen d'Oueren zou.
Hien huet dem Hond anscheinend bei liewegem Läif e grousst Kichemesser an den Hënneschte gestach an duerno soll hien den Hond och nach sodomiséiert hunn.
Ein Verbrechen nach Paragraf 175 gëtt d'Dot am Wort genannt, ouni weider Erklärungen. Während de Kalita de Mord um Düsseldorf iergendwann gesteet, streit hien déi Saach mam Hond ëmmer vehement of.
Eng bluddeg, sadistesch a sexuell motivéierten Dot. Do ass de Mord um Pommerell net wäit aus de Féiss. Dat fënnt sech och an den Zeitungen erëm. Et wieren déi selwecht, Zitat, sexuell Irrungen, dee selwechten onnatierleche Geschlechtstrieb, déi selwecht déieresch Verkommenheet, a sou weider a sou fort.
An en hätt den Düsseldorf eben genee esou an den Hals gepickt wéi de Pommerell. An den Hond hätt hien och genau esou verstümmelt a mam Messer mësshandelt. Béid Fäll wieren eben typesch Lustmorden. Doriwwer eraus wier et och zäitlech duerchaus méiglech, datt de Weiblinger, alias Kalita, och de Mord an der Péitruss begaangen hätt. Hien ass nämlech, wéi de Pomerel dout gemaach gëtt, direkt hei vir a Frankräich zu Däitsch-Oth an der Metzleschléier. Et kann een also net ausschléissen, datt hien am Juli 1906 mam Zuch op Lëtzebuerg komm wier. Fir de Pomarell dout ze man.
Niewent deene genannte Parallelle gëtt et awer absolut näischt, wat de Kalita mam Pomarell a Verbindung bréngt. Ausser vill Spekulatioun, geniert vu Xenophobie géintiwwer Däitschen an enger latenter Homophobie. Tatsächlech waren däitsch Schmëtzlergesellen dono wierklech nëmme méi gär gesinn. Et stoung souguer an der Zeitung, et sollt ee sech virun deenen an Uecht huelen.

Wéi hie säin Numm seet, maachen d'Poliziste wuel grouss Aen, well jidderee kennt d'Geschicht vum Mäerder Weiblinger. Jo nawell, ma de richtege Weiblinger huet sech jo näischt zu Schold komme gelooss. Nee, mee fir an d'Zeitung ass et wuel awer duergaang. Laang do virdrun, am Dezember 1908, also kuerz nom Kaliter senger Verurteelung, kënnt et awer och am Pommerell-Dossier zu Lëtzebuerg zu engem weidere Rebondissement.
An der direkter Noperschaft vun do wou de Frantz Pommerel gewunnt huet, an der aler Avenue, kënnt et zu enger Perquisitioun bei engem 26 Joer ale Mann. Mir erënneren eis, Nom Mord gëtt dem Frantz säi Portmonni direkt niewent senger Läich fonnt. Am Portmonni bannendra si Bluttspueren, baussendrun awer net. Par conter feele verschidde Saachen, ënnert anerem 6 Su Boergeld an eben eng Foto vum Franz. Firwat déi Perquisitioun bei dem 26 Joer ale Noper eigentlech gemaach gëtt, ass net bekannt.
Et ass awer iwwerliwwert, datt hien der Police eng sënnvoll an novollzéibar Erklärung ginn huet, firwat hien déi Foto hat a wéi en drukomm ass.
An déi wier? Dat steet leider deemols néierens an der Zeitung. Domat ass dann och déi Spuer kal an eng weider Hoffnung verluer, dat dee Mord, deen an der Stad nach ëmmer vill am Gespréich ass, opgekläert gëtt.
Den Untersuchungsriichter Georges Faber gëtt awer net op. An op eemol gëtt eng al, kal Spuer erëm gliddeg waarm. Sou waarm, datt een sech bal kéint d'Fanger dru verbrennen.
Dat geschitt am August 1910, véier Joer nom Mord um Pommerell. Ma dat héiert Dir an der nächster Episod vu Meng däischter Heemecht. Ëmmer sonndes op wort.lu a mëttwochs op all gängege Podcast-Plattformen.